Eby'amagara nibanyeta Loveline nyine akantu omu kibunu aku nkuza kukweshemeza nikashaasha kandi kajwa n'eshagama. Ekindi ninkira n'okwijura enda nanuukirwa nka za pafyumu. Eky'okubanza eky'akantu k'omu kibunu, akazimba k'omu kibunu. Akazimba k'omu kibunu kaakuza kweshemeza, kakora ki? Kajwa. Egyo nibagyeta ki? Hemorrhoid. Egyo endwara ni hemorrhoid, nainga muhuriire hemorrhoid z'abantu baingi, hemorrhoids. Obwo n'obuzimba bw'omu kibunu. Emitsi y'omu kibunu neyo ereega etuguta, namunonga omuntu yaaba aine empato, constipation. Ninga endwara y'ekine oshanga ngu emitsi, veins, eziri aha kibunu kyenyine zayereega nk'oku kwereega emitsi y'aha ngaro. Zo nizereega kwonka kugira ngu ziri omu mwanya guri sensitive ku zikwereega oshaasha. Reero ahabwo kwereega munonga hati ku ogaitaho na n'empato ogira pressure nyingi y'okushohoza ori omu kibunu ori otsindikira nikwo ku orikushanga akaatsi kaashatuka. yaajwa. Ekyo nikiza ekizibu ky'empato bantu mwe, empato nizo zi number one omu kureeta ki hemorrhoids. Nahabw'ekyo aine kurya eby'okurya ebirimu nk'eminekye, nka doodo, anywe amaizi maingi, akore areke ngu tiyagira empato. Nikyo ekyo.
Eby'amagara, okushohoza kwangye ni kubi kandi enda yangye etuura ehagire. Niki ekirikureeta ekyo? Niinywa ekya Limpa kuruga Kampala. Wakireeba, ogwo nawe aine empatu. Enda ye etwire ehagire okushohoza ni kubi. Ashi washohoza ata? Aine empatu. Manya hati n'ori nk'embuzi, oine obuhurunguru. Oije obuuze abantu baingi, na nashohoza nk'embuzi, embuzi y'okushohoza ebya butoosha wayayo nk'obuhurunguru. Egyo n'empatu. Kwonka oku we nayongyera n'okuzimba enda agira na gaasi nyingi omunda. Naabaasa kushanga ngu emitsi y'omunda okwo ekutambuza eby'okurya terikukora kurungi. Nka bamwe omu baashukaari ei barikweta gastroparesis. Ogwo aija abanze akibuze shukaari, reero ayehare n'empatu oreebe enda kwetaba gye. Dokita ogwo ondiijo naagira ngu, Dokita nyine omwana w'ameezi mukaaga aine enturugunyu omu ibeere. Aine obuturugunyu omu ibeere. Myaka mukaaga? Nangwa abantu. Ameezi. Ameezi mukaaga ogwo bwamuceera, ogwo aine kwija tukabukyebera tukareeba n'obuturugunyu bwa kika ki. Ogu bwaijuka takaza kugesinga kutushisha obwire bwingi omwana akiri muto munonga ogu aija bamukyebere kuriya yabire omwishiki mukuru emyaka nka ikumi nena nokugaruza ahaiguru abu tukabe nitugamba ahabindi bintu kwonka ogu akiri muto munonga aije tumurebe. Kundikubyama naba nintwarwa nkoturo mpurira nimbura omwitsyo ndikutangira engoye ki nikiretwaho ki? Okubura omwitsyo obyamire, waabyama aha kitanda, omu rurimi rw'Ekishaki nibakyeta orthopnea, nikiba nikimanyisa ngu hati ku orikubyama waaba straight, ebihaha byawe bizamu nk'amaizi gateeramu ahu obura omwitsyo, okangarana ahabw'okuba nooba noomanya ngu omubiri gwo nigukimanya omu ngyeri ei Ruhanga yaatukoziremu ngu ebihaha hati bishemereire kuzamu amaizi nainga shi agahamayo kuteeramu, hati ekyo kukikubaho okangarana obure omwitsyo. Osiimuka oruga omu by'okubyama nainga oshanga nookoresa pilo nka ishatu, nooyenda obyame ori nka ashutamire. Ekyo nikireetwa endwara y'omutima. Endwara y'omutima nooreebura omwisyo na waatandika kugira aku waakora orahuka kuruha oru omutima gwayeteera munonga. Abamwe nangwa nkangambire abamwe naaba abyamire kurungi aha pilo ye emwe reero amaizi ago gaguma nigateeramu omu bihaha, nigateeramu omu bihaha. Asiimuka omurundi gumwe omu kiro, abura omwisyo, asiimuka nk'okwenda kukaba, atuuhiza, aigura nwa edirisa ngu akaafuna omwisyo. Egi omu mirimo ekishaho nitukimanya gye bagyeta paroxysm nocturnal dyspnea. Mbwenu egi n'endwara y'omutima. Kandi omu irwariro mbarira nitukyebera omutima. Aije tumute omu kyoma ky'omutima tureebe omutima ogu oku guri reero tumuhe omubazi. Na n'ekindi ekikubaasa kureeta ekyo. n'okushanga ngu omuntu obumwe naba ari obese, agomokire, arengyesereize. Ati, Waaba ogomokire orengyesereize, ku orikugwezigyera, enyama ezi empango ez'omu maraka okwo omunda, hariya ahu omwitsyo gurikuraba, nazo oijuke ku orikuba ogomokire ori muhango, nazo niziba ziri mpango. Ku orikugwezigyera, hatiiya ako akantu akatuura kazi, engyeri ey'okumanya ngu hati niinyenda kwitsya. ekyendeera nk'oku waahurira ngu waagwa ezigyera. N'enyama ez'okunu nazo nizigwa ezigyera. Omu ngyere yaazo hati zigwa omunda ziigaze omuhanda. Torikubaasa kukimanya, ekyo tikikakubaho waaba omu ihanga ahabw'okuba nooba nooreeba, nookora emirimo yaawe, amagara goona gari gye. Kwonka omu kiro ori nk'ogwo ozegyeire nainga nk'ogwo akaba naatandika kugyenda omu turo turungi. Enyama nazo nizigyenda zishusha nk'ezigwa ezegyeire, ziigaze omu isyo. Hati gubura ahu kuraba. Egi omu rurimi rw'ekyoma bagyeta obstructive sleep apnea. Naakangukayo kugira ngu atakaafa ahabw'okuba yaatakangukireyo naarabirayo naafa ahabw'okuba nawe yaabura omwishiki. Mbwenu tokaamanya egwe nawe aije tumukyebera ahabw'okuba hariho ebizibu ebirikuruga omwe. Kyaguma nikikubaho buriijo noija orwara puresha ahabw'okuba omubiri niguguma nigukanguka tokufuna akaire k'okuhuumura. Oija orwara n'eki barikweta day time somnolence, oshange ori aho omu ihangwe toine maani n'obujegyera nana ebizibu ebindi. Omwitsyo omu ihangwe gwija guba deranged. oshanga ngu e ego eraguma nekura ekyo nakyo nikibasa kuba kikuriho oije tukukyebere turebe. Ekibuzo ekindi ogu nagira ngu ebyamagara ninye Cathy ninduga Boma nyine emyaka ikumi na mwenda ninkira kuhurira ndi nka oyine omushwija kwonka kundikukyebeza eshagama bashanga omushwija gutarimu kwonka nimba nimpurira nyine nkoturo mpurira nintayine na mani.
Mbwenu ogwo naateekateeka ngu aine omushwija, kwonka si mbuto muzizi otiza omushwija, kugira oturo n'okukurondeza. Naase kuba ahwiremu eshagama? Baamukyebire bareeba eshagama nainga naki. Bamukyebire shukaari! Naase kushanga aigwire endwara ya shukaari. Baakora ei bakweta full blood count bareebe. Otakayesiba aha mushwija, okeekomaho aha mushwija oti nyowe ku nkwakurya oku nkura tinyine maani n'omushwija. Omushaija ok bagukyebire bareebe kwonka bamugira ngu makyebera bashanga tagwine wagira ati kwonka ogu nomushwiija oku nagu ingaa oku wa noraguriza aheirwaro eryahansi hatiija aha eryahaiguru oze omu byoma ebindi orebe naba kugukukizaho ahabwokuba hariho ebintu byingi nkugambire ebirikubaasa kukuretera waba orora otiine maani orereze. Ahabw'okuba waaba oine eshagama nkye, torikubaasa kugira amaani. Waaba orwaire endwara y'omutima, torikubaasa kugira amaani. Waaba orwaire shukaari, torikubaasa kugira amaani. Waaba orwaire entsigo, torikubaasa kugira amaani. Mbwenu hati ogwo aine kutembesa siteepu kuza aha haiguru ho kureeba ekizibu niki. Omushaija agurukeho. Baagukyebize, baareebire ngu tigwo, agurukeho.